Merheba ji we re şeva we xweş be înşallah hûn bi xêr û xweşî bin. Qehwe xwe hazir kin û werin em mesela îşev bêjin. Mesela me li ser mêrkekî pirrî zengîn e û pirrî feqîr e. Mumkin o ji to bên pirr feqîr û pirr zengîn e. Were ji we re bêjim. Li bajarê Hemsê, Hemsê Sûrî, di sala hezar û neh sed û nod û neha de mêrgek hebû navê xwe Fehmî bû. Ev mêrg xort e yanî pir zengîn bû û ji malbatê xwe gişkî zengîn in yanî bavî wan kalkê wan gît ticar in gît ticarê mezin in yanî yanî ji kalki kalkê xwe de gît ticar in. Lo me pir zengîn in. Em lo ki xwe pirin û zengîn in va. Û ji malbateke pir mezin û merûf in yanî li Hims. Bavî wî miriye û dêya wî jî em yanî dêya wî em lo li memlokê wan îdare dike. Yanî jinikî her tiştî di nerîgî bi destî dêya wî de ye. Û di qîza xwe jî hene herdê zewicî ne û va kurko fehmî ye.

Tamo piskulît ne benzînê xwe heye ne mesrefê xwe heye ne tiştekî xwe heye. Tirsoro tirsê benzînê menzînê xwaletgî hîn saetekê pê dorê şixul û saetekê ji pê tê. Hevalê xwe jêr dibêjin fehmî dibê ê bînê te.

Tu dikevî molê wê ne televîzyon ne rodyo tiştek di mola te ne xwarinê xwe yê hîro tenê hene ew jî wecibok e. Dixwin ê di no naxwin. Mol şîqînî pê dikevê yanî ji hingî tiştek dê tenê tiştek di mola te ne bes we pereno tope ser hev dikin û çiqos Ew mîros jî ji bo bike mojê ro. Bes di bin seyterê diya wî de ye. Diya wî gî diya wî ji xwe re yên dibe û gî dike bin ew ê. Yanî gî tope ser hev dike. Tiştekî pê ne didin, ne distîne, ne dikirin. Tiştekî kerebê di moda tune. Tiştek tune. Hevol mevolê wî şixul jêr dibên fehmî. Ti ti viqoso pere top dikî tamo no xise tî zon no pir ti meha. Dibê tu qos xe me fehm kir ti ti meha yî ti pere top dikî ti tiştekî no kirî ê bes emrî te mezin bû. Ti çiro no zewicî ti çiro misteqbelekî xwe çêno kî emrî te çî bî çil û du sol çil û sê sol ê bînê te niho zorî xwe qose wî ne. Dibe wele nikom bizewicim, zewec pir mesref e, pir muklif e. Ê nizom çi û çi ye, bo îşe ser êşî pir têdihê û mesrefê pir dixweze ya nikom bizewicim. Dibe fehmî van mal û milkê te ku tu bimirî kê ji kê re bimîne ye. Gî te heye gî diyê te heye. Gê

Qey zor ne, qey ew e lê mutkê winî bimîniye. Dibê niku hevalê xwe pê do dikevin, her ku wî dibînin jê re dibêjin li duyek tu guhib dî xwe dî, dî te noxoze tu bi zewcî temo tirsê pero re, tirsê ku pero xerc ke. Dî ku heval meval pir pê do ketin, fikirî fikirî dixwe xwe diquliband. Çend heval xwe pirs kir gotin no ez bizewcim. Çiqo sowîq herê qolonê wê çiqos herê mesref. Gu ku hevol mevol xwe dibîn dibê ku meselen tu bînî jê re molê bikirî û jê re molê ferş bikî no no no no no çi molê bikirim çi ez oda ke û molê bû xwe dest kê molê dî xwe de wê bînime. Ê got qîzik hene, qîzik nehene mesel bes strê dixwazin û nû xwedê wan bistrînê bes e nû wê ewno wê fiqite bin yanî ku herin mesel molê te de îş bin. Ê tevî ku got wergo bêjî tu dikî ella min meherê qîzikê bidî min got tu meher nedî ma dibe mieqere miqedeme çi zome. Got neyê ez kê hîn meher bijî pere jî pê dime kî got no no no na nixwazim min negerek e. Got no hûnî yek tune ku bê meher ez wê bixwazim hînî bê qolan. Havolê xwe gî pê kenûn got mala tu xwe tu noxozî bi zewcî. Yekî got terîqok li ba min heye xeyo ku gotin ewnokî. Got here qîskeke xwe yê biro ji malbat maleke feqîr bê bixoze û bêje ez mehr nadim yanî qolonê nadim şûnê qolonê ez kê gîjêr zêr pê bikirim me. O ê got dîsa nefs yanî mişkile yanî bûn ne dîsa ez kê pere xerc kime.

Nê misteqir e pir êmodî, wekî dinê jî pir re akobirin. Hevalekî xwe re gû hevolî xwe şand gû înê here ji wan re ên teh re cem wan bi wan re mewdu ev veke. Mêrik çû hevalê wî çû cem bavê qîzikê goş te fehmî wanî ye ji vê malbatê ye ji wanî ye wedê xwe wanî gû erê vê malbata nas dikim malbateke me'rûfe rind e gû wele wan namyanî însan ne rind in.

Tam û wedî mêrikî berê te'bane înî mêrik tiştekî xwe tune berê bi zorê malbatê xwe eîş dike înî di bi yek ji ser herê jî dîsa xêr û name ye înî almim qîskê xwe ji ser herê jî bes e. Xew û ku temam em muwafeq im yenî ez qayîl im bira qîz zikê bibe bir tu em qolanê jî naxwazin bes jê re bir şapkê bikirê yenî zêr. Gûku mesela zêr e ku wê jê re zêr bikirê.

Gû mijêr ne qolon ne tişt e gû bes min vo zêro jê re kirî gû çi wext dilê min bixwaze ez dikom vî jê rî yanî vo zêrone jê bistînim bi terîqê xwe. Buka feqîr kete mol sedmê pê re çêbû. Ê di nêrê molê xwe nebînê molê xelkê ye.

Pisîkê çipkê qîzkê feqîr xwe ker kir kê bisitirê min konê yanî vegerê nikonê mecbûrê yanî kê xwe ker bike ye. Qîzik jî yanî şîrê xwe helole got wê hîro belkî sibe do xwedê wê ew bike yanî belkî hêdî hêdî wê ho bibe ya dino dest xwe veke. Rok, didi, sise, mehek, didi, sise, qîzik ji birçîno re kê bimire ye. Yanî bilfihl yanî qîzikê birçîno re bimre ye. Yanî qîzik yanî ji birçîbûna re qîzik dibe xewa naxwazim tiştekî bikirim. Ez ne televîzyonê dixwazim ne çi helbest dixwazim bixwim birçîme bo mala ji wecbokî bîtir xwarin tune.

Met'amek xwe erzon Xwedê zonê dînine ji wir tînin. Rûyê careke tenê ji wê met'amê tînin sebe ku ne şêkir bikirin ne birxul bikirin ne şê ne xwê bikirin ne tiştekî ne rûn sebe mol boş e. Yan tişt pek tê tenê. Birçî dibin li hêviya kurik dibin kurik tê kurî xwe tê wê we ji wê xwarinê tenê ji met'amê tînin û wê dixwin.

Ew ji yeke hovînê yeke ji vistanê jê bîtir tune. Ên tiştekî ew jî pirî erzan yanî. Nano ere ji êrê qiteyê biho bikirê ew jî yanî tewrî erzan bes pê bi germ bibe bes e. Qîzik jêr dibê wele li malê bavî me erê em pirî feqîr in bes xwarinê me hê sê don ê cilê me yê hovînê ji vistanê hê me vat tişt miştê wanî em gîjê nê mihrûm bûn. Rû dorê rû tê jinik zor dibe ê mehek di di ki qîzikeri dixtur ki te min bibê ser xwe ki min ku çi holî xwe yenî meselê xwe çi yê wedeyê zorî xwe yî ji dû nî dibê no no no no nere dixtur û nehere û newere dibê dî min bi tiştî winî fehm bikî wê dî min ji te re binêre dibê no bê gere zam dixtur dibê no bo me bo tiştê winî tune ye.

Me paro xerç dikî, tu xwarinê pir dixwî. Qîsikê goya çi dixwim? Goya ez rûyê wa ji bo kî bûara dixwim û tiştekî wa heye ku merî bixwe. Tiştek dima dû heye merî bixwe, tiştekî merî bixwe tune win çi dixwin ê jî wî bûara dixwim. Bilhaks dibê ji ber ku ez dima molê wê ez rû bi rû dihelim me tiştek dima dû namê. Rejîmê tebîî dikim e, yanî ez. Tiştek di mido Nemoyê de be. Elmim dawî bi qîzikê re vekir, qîzik re bû jinikê evê xwe top kir. Qirûd xwe yî honê ku wexta hîn mol bo vî xwe got, yanî nano jê re qirûd kirine. Rûd bi qirûd mirodê xwe gît top kir û çû mol bo vî xwe. Çû mol bo vî xwe, mesela ji bo vî xwe re got. Ku ez hêtin û gihîştime hedî xwe, binê ez kê berî bûwe li dime ez hotime. Yanî bes seyîdî yanî vê molkê hindirî min reş kir. Yanî dibê vano ne însan in. Yanî ji timehbûna re min hîn kes bînê binê dibê wele qîza me em bizanin bo însan ne timehe ne însan ne xelkê berê ku bes merikê îdare dike ma dikê çi bike. Dibê wan vano ne timehê hone bînê xelkê ne dibê vat timehê vana yanî.

Yanî vano jî vî nûî vî însanî ne. Xwarinê wan tune ye, yanî xwarin li mal de tiştek tune. Di nûerî malê me binêre ne riz tê de ye, ne birxûl tê de ye, ne şi tiştek tê tune ye. Wecibo ke ew jî em ji derve ve tînin sebe ku em şîvê nekin mesref nebe. Divê tu înan dikî înan jûr ku hebzorî me min hîn neçime misteşfê ez nizom çi ye zikî min. Ez nizom zikî min î tê de soxe, mirî ye.

Keyf kirî ewno li kurik dinêrin ewno kurik re hefoda dikirin şîr dikirin çi xema xwe bo ku dî xwe jê re dibêje kurê min tew nêzikê nebe nare biz bîne û ne tiştekî heta kurik mezin dibe tişkî mesrefê kurik xefif dibe wê çaxê em belkî wê bînin. Xalk hevol mevolê xwe dibe fehmî mû tu fedî no kî, tu çi însanî, tu çi donorî kurî xwe no bînî, tu li kurî xwe no pirsî, tu çi însanî divê tu yanî tu tu însanekî di dinê de bînê te tenê. Yanî hêdin de ku milet bê re şûr dikir bo madê milet jê li hev diketû pê re digot, yanî rûstî tiştî ku madê meriv hêdina li hev dikevî divê

Go hala ez poşmon im, ez dixwazim vegerînim. Go ku tu dixwazî qîzikê vegerînî. Go bînî xelkê xwarinê pê dike. Em tişekî zêde naxwazin. Bînî xelkê ji lo li qîzê li jinê xwe û kurê xwe ke. Bînî xelkê xwarinê bire bixwe me. Em tişekî zêde me ji te nexwestî. Bes wano xwarin û vexwarin bide û cilal wan ke nabe wanî. Vê şertî de ku te kir em bi te dine qîzikê. No ku tu nakî jî em qîzê xwe nadin. Teban fehmî jî sebe ku xelkê serçe wî wî hêdino xwurîş tirsê xelkê ro û hêdino yanî fedî dike li ber xelkê serî xwe ro kê tu bê temam û pê min ziro tenê ez ê bînê tu dixwazî û înşellah tu tew dengî me nûbîsî ez ê bînê tu dixwazî gîjê re bikime bes dixwazê yanî ji

û ew jî bi dizî donî jê re û ya qit'e cil winî ew jî dîsa bi dizî donî ji jinê xwe re dî xwe nebînî ku dî xwe winî kîsek desta didî tu çi dikî ew çi yê te winî dinê pê re xirobet kir. Ê fehmî jî dinê rê wele mesela ne qolo ye hefo de ew şîre ew nizom çi tehmûl nake û nebî vo mesrefê winî zêde. Dibîse jineke bi zorî bodile dibe. Dibê vo çî vo? Go vî war go çi tu bîs jineke bi zorî? Go here. Go heta no xozim here mo li bovî xwe. Ne bese ez vî kurikî de nêrime bi zorê. Tu robî coreke dinê bi zorî dibê. No no no no here mo li bovî xwe û kurî xwe û vê zikî te de. Gîşkî bi xwe re bibe û here bir biçîkî te nebînim. Bes e êdî mesref. Qîzik çû cem bû xwe giriyo got bo binê te min çi kir? Got te dîsa ez vegerandim. Got voyo ne xerjoyekî didê min. Got ne xurine bînê xelkê. Got tişta got bilaks got dîsa got ez çito bi zorî bim got ez qewitandin got min re divê lê tu pir dixwî û mesrefê tê pir e û nizam çi ez qewitandin. Bovike digo erê sûc ê min e. Min min qîzê xwe hirzon do. Min qîzê xwe bêm qolon do. Min ala sos kirên û şinî ên sono min ro bi wenî kir. Ê go vê teban ro bê li min wenî bike ye. Bovike ji qîzê xwe re go qîzo min tiştek nobe. Li bo bovî xwe be înşela bovî te Wê li tew zorê da binêre. Bo bike feqîr ke çi bike. Li wê û li zorî wê mecbûr li wan mesref dike bîno berê. Dîsa ev wan me volê wî ew girtin loma tu fedî nokî lo ne eybe ji te re tu çi însanî te dîsa robî jinê xwe çekirî mala bavî wê ye bi meha Yanî sebet tirsê ku tu tişkek hefo, tişkek şîr ji kurp re bikirî, tu çîn sonî, tu li pêrî qufî dî xwe dorî, dî te zû ten û pere çavê wê kûr kiriye. Dî te ger tirbê kê pere bi xwe re bibe ye. Yanî çiye dibê we wan nikon mesrefê zorî xwe ew bikin, wan çîn sonin, wan qus pere ser dilî wê. Kî bi qus pere wan kî yî çi bikine?

Ku tu dikê vê jinkê vegerînî. Dorî ez coreke din îş te dibîsim ha. Got no no no no ne bîne û ne tiştek. Got ez ez te bizewicînime ji te re qîskekê bibînim qîskeke biro destgirtî bê biro qîmetê perê xwe û molê xwe zon bê nebînî vok jinê tê dest belo bê. Feala sosîyonî jinike dest peloyê jinik rûyê donek non dixwe. Divê ez ji tereyekê bimînim lim bir o destî xwe o girtî bê. Go no ku tew tu berdî jî go tew here vo jinê xwe berde go ez e çi mol mulkê min hê giya ser nûvî te yozîkim ku te herî berdî. Go na çêtirî ku ez bimirim xwişkê te herde û mol mulk ji wan re jî herê. Robin mêrê xwe xerîbin.

Dibe elmhem wê ber de birvejin ku besê yin dibe pere dime do nêştîn gî pero xerc kê. Gî mesrefe vo jinê te here ber de. Tamam jinik bero do ê vo fehmî gî ewel ser no vîyûyê mol û milk difikirê dibe ez kê sibe de do dest pê bikime. Kêf dike do rê wo Çi qos kîrî mîrî di kono hê, ê erdo hê. Mol û milkî xwe hingî pir in nizanê bi çi hawî to bike. Dinya wî dibe. Tew tew hoje dinê gîtene bi perwa perna ji wir tîne ji vir tîne dinya we xweş pêro dore ye. û hîn jî li ser wê piskeletê ye, muwezzef e, dorê dewletê dişuxile û tê bedî tê jî ji tevû meselê emlok û memlokê xwe de xeber dide û diyê xwe jî hîn jê re ji bûkekê digere yekê wî bi zewcî ne ye. Û rokê fehmî winî ji şixulî xwe tê westiyoyê xudoyê holî xwe tewtene kuşt û qê pive dikê dikê were hindir kevê dikeve xorê.

Ê vî mol û milkî xwe gî dorê ji jinê wî û zorê wî re. Xwedê zonê wî her ku dikê biçiyo jinik dorxi ber dol mehkemê dî ku mesref e û to bi ew nizom çî qemişe pero nekirî tim got no belkî erzon lê rost werim ez herim wê berdime ne kotê berdonê çî dîso tenê tişt tak nekiriye bes gotî min te berro doyê. û li mehkemê nota berdon û tiştek ew nebûn hîn jinê xwe tê hesibondin. Qurbana Xwedê bim ku Xwedê çavî wî wenî kûr kir neyştiyanî herê jinekê dorxe berdê û mehkemê û ji timehî wî ku van mol û milko kî çû ser cem jinekê û zûrî jinekê. Belaq ji mehkemê tê bo jinik hîn jinik nizone mesele çî nizone jinik yanî mêrî xwe yanî zone mêrî xwe miriye bes nizone çi mesele ino mijara mol milk ma ye nizone. Ê xwesiyê xwe bo lebî çi to ew pere nake herê bo bûkê û zorî bûke. Teban hîn qîzeke xwe ji vê tolî bû bûne sisiyo. Û çî mehkemê pere reş û doyê gotî yenî sebe no vo per no dîsozkê vegêrin me ser no vî xwe ye. Roz wê pere wer got dê muwezefekî mehkemê dibê ji te bi birjinik bê nehesê ku pê bihesê dibê no ez kê mol milk û ser no vî xwe xwe kima wê dinê xiroba bikê. Elmuhim dibê dizî bi dizî ji min re vo mol milkê min dîso vegêrine ser no vî min. Wî muwezefî cido çû got, Gova jin ku tî reş wê bimire, qediyok ser jinikê vekirin, got xwezê no ez ê bûkê wê gîrokim dîsa vegênime ser no vîyê. Niha jî gîv ê bûkê wê ye. Tina bi sebe vî hewî belax jinikê re hotî, jinik çû mehkemê, jinik hîn nizanê meselê pera. Jinik jî re bû çû mehkemê, jinikê re mesele gotin. Divê mol û milk ji te re wê ye, vê jî çiyê reşwet dayê kê mol milkê te dîsa vegêrînê ser navî xwe. Qîzik û biv xwe li mehkemê dibên wele hûn yoxlîşin divê ne molê me ye ne milkê me ye ne tiştekî me ye hûn ser çi dibêjin kê çi vegêrînê ser navî xwe tiştekî me tune ku vegêrînê ser navî xwe. Divê nav wê ku ji te re derketî va mîrasa ji mêrê te. mêrê te tam û tu dorxe bernedoyê li mehkemê. Dibên mêrê min bernedoyê dibê mêrê te no te bernedoyê li mehkemê yanî vê mîros soçda re dimîne. Ê jinekê ku no em lokê fehmî tune ku ê gî ser nû vî dî wî ye ku no ku berî bimirê ku dîya wî ser no vî mol milk gî ser no vî yo zî kir dûro mir. Ku bîme eno ku dî wî gî ser no vî yo zî kir ku ew jî mir Ê werîsê xwe wahid zorî xwe û tî kesekî xwe tenê xênce we. No ê tewrî xwe ji çepelê pîrê girtin pîrê pîrê çek kirine hepsê du solo kirine hepsê bi tehmeti reşwê. Pîr du solo hepsê de ji hepsê derket derek tenê pê de herê. Tiştek qurişek pere botinê û werg li wir teliqone, li molê filên û li molê elên ro dikeve, derek xwe name. Ê jinik jî şîrê xwe helole. Bonê dike jêr dibêje, were mola hona ku te tê de rûniştî ez kî dizewînim ser nû vî te yoz dikim. Bes xênce vê molê ez qurişek pere nodime te. Dîso vedigere molê wê ser nû vî yozî dikê wê dikê mola wê. Dibe he ku kurî min emrî xwe dibe hejdeh solî were bo kurî min. Ku pere dot te tiştek dot te ew hires tifil dibe. Bes e tiştekî nod me te. Vo mola ez kom vê molê bidedim jî bîtir e nikom tiştekî bidedim. Çend meh dorê pîr dimire. Pîr ji yanî ji weh caro dimire. Tam mol milkî bû ê bûke. Ji weh caro tehmûl nekir mir. Ê mol dîsa ji kê re ma ji were sê re ma. Çû ji heqî wê her di qîzê qîzê wê re û ji zorî bûkê re û ji bûkê re derdikeve. Yanî tiştek vana ji hetê xwe fehm nekirin. Ew dê pere top kirin, top kirin xwe diezibandin ser piskilêt diçû şixwel dihat. Qemîşe xwarinê nedikirin, tolî moyî ew perone tişt Dak ne bi xwe re birin ne pê tiştek kirin û gîj jî çû ji bûkê hone feqîr ku sebir kir tehmûl kir gîjê re ma. Mesela me hew bû înşela we eciband ku we eciband ji bîr nekin ji min re îştîrak bibin û ecab bikin û vê vîdyoyê pir pir belav bikin ji xelkê re û dixwazim qasî kanin ji min re telîqê xweşiya zî kin û şeva we bimîne bi xêr û xweşî û şev baş.